Den Invité vun der Redaktioun. Ass haut de Moien den Educatiounsminister Claude Meisch beim Annick Goerens. Gudde Moien, Här Meisch.
Gudde Moien.
De President vun der Enseignantsgewerkschaft SNEE-CGFP, de Patrick Remakel, deen huet d'lescht Woch op dëser Plaz d'Enseignementsausbildung an den neie Bachelor fir Quereinsteiger kritiséiert. Si fuerderen een eenheetleche Studium an net zwee verschiddener, well deen een, dee wier einfach méi avantagéis wéi deen aneren. Donieft ass och rieds vun engem Nivellement vers le bas. Ech huelen un, Dir gesitt dat e bëssen anescht.
Ech verstinn d'Gewerkschaften, datt se eng Kritik üben, och un der Universitéit Lëtzebuerg, well mer net genuch Bachelor'en en sciences de l'éducation déi lescht Joren ausgebilt hunn. 2018 Diskussioune mat der UniLu gehat doriwwer. Et gesäit een och, datt mer mëttlerweil 40 Prozent méi Studentinnen a Studenten am BSCE hunn. Dat huet eppes bruecht a mir hu jo elo nach eng kleng Konventioun gemaach, wou d'Prioritéit kloer, an dat ass vläicht och an eiser Kommunikatioun, mee och an de Commentairen net esou wouer geholl ginn, kloer um BSCE läit. et am 180 BSc-Absolventen eigentlech Diploméierter herno wëllen hannen erauskréien an datt nëmmen och den zweete Studiegang ugebuede gëtt, wa mer der net genuch kréien iwwert den normalen, iwwert den normale Wee, muss een awer och d'Realitéit unerkennen, Mir hunn eng gutt Entwécklung déi lescht Jore gehat mat deem Quereinsteigerprogramm, wou och den SNE virun fënnf Joer domadder d'accord war fir deen ze lancéieren. Mir hunn haut däitlech manner Chargé de coursen, déi mat enger Première an d'Educatioun komm sinn, wou quasi all Titulaire de classe huet haut e Bachelor-Ofschloss. Dat ass eng Entwécklung an déi richteg Richtung an dat war eigentlech déi éischte Kéier och zanter Enn den achtzeger Joren, wou wierklech eppes géint d'Penurie am Enseignement gemaach ginn ass. A lo gi mer en nächste Schratt an ech denken och nach eng Kéier mat deem, mat der Formatioun fir Quereinsteiger op der Uni LU a Richtung vu méi Qualitéit. Dat heescht, et wäert sech lo esou séier dorunner näischt änneren, datt et déi zwee verschidde Weeër gëtt? Ech denken, datt mer gutt Erfahrungen do gemaach hunn, och well et gesäit een, den Enseignantsberuff ass eigentlech nach ëmmer attraktiv, souwuel fir déi, déi no der Première direkt wëllen dohinner goen, mee awer net jidderee wëll dat oder ass prett dee Moment déi Décisioun ze huelen. An och fir déi, déi vläicht en anere Studium gemaach hunn, och fir déi, déi eng aner Beruffserfahrung gemaach hunn, ass den Enseignantsberuff attraktiv an deene muss mer och Brécken dohinner bauen. An dat ass dat, wat d'Uni-elu elo mécht. Awer net nëmmen dat, ech mengen an deem Pak, dee mer mat der Uni elo ofgemaach hunn, dee mer och zousätzlech finanzéieren, fir datt déi Fakultéit sech kann ausbauen, do sinn dräi Masteren dran. Also mir wëllen och a Richtung vu méi Mastere goen, datt deen e Master ka maachen an der Educatioun, an der Grondschoul, deen e wëll maachen an datt en och eng Perspektiv huet, dee Master unerkannt ze kréien, mee, an dat trennt eis momentan mat der Enseignantsgewerkschaft SNE, datt net jiddereen de Master muss maache fir d'office kënnen an den Enseignement eranzekommen. Et gëtt eng Penurie vun den Enseignanten, dofir gouf jo och dese Quereinsteiger-Bachelor dann och geschaaft, scho méi laang hier. De Patrick Remakel, deen huet am Interview eng ganz Rei Pisten awer och opgezeechent, fir géint déi Penurie do entgéintzewierken. Hie gesäit de Problem awer bei Iech, Här Meisch. Ech spillen Iech dofir elo hei een Extrait. Den administrativen Opwand, dee misste mer op e Minimum reduzéieren. D'Schoulhalen, wat wierklech eisen Job ass, dat misst nees d'Kärgeschäft ginn. Mir bräichten d'Hëllef beim Kand, dat misst nees am Mëttelpunkt stoen an net d'Prozedur. Mir hätte missten, esou wéi an aner Beruffer, eng Image-Campagne starten an et hätt ee missen d'Initial Ausbildung ëmdenken. Mir hunn dat op den Dësch geluecht, et ass während fënnef Joer näischt geschitt an da muss ee sech och net wonneren, wann een nach ëmmer d'Penurie huet. Voilà, Här Meisch, hutt Der op kengem vun deenen do Punkte geschafft? Och ech mengen, dat hëlleft elo näischt, wann ech elo genau de Contraire soe vun deem, wat de Patrick Remakel do gesot huet. Mee mir hunn op villem geschafft. Mir hunn eng Taskforce gemaach mat de Gewerkschaften dran, fir den administrativen Opwand ze reduzéieren, wou mer eng ganz Rei vu Progrèsen och erziilt hunn. Mir wäerten eng Image-Campagne maachen, mee ech selwer hunn awer och ëmmer gesot, dat mécht eréischt dann Sënn, A wa mer och wëssen, wat ass déi nei Formatioun, wat ass de Modell, an d'UNILU huet dat elo op den Dësch geluet, an duerfir wäerte mer dat och elo zesumme mat der UNILU ugoen. Mir musse gesinn, datt eng Penurie vun Enseignanten ass jo näischt, wat een einfach esou mat engem Fangerschnippen eng Kéier aus der Welt kritt. All europäescht Land huet e grave Problem, an ech denken, mir si besser nach drun wéi vill anerer. An och zu Lëtzebuerg huet all Secteur e Problem, fir genuch Personal ze rekrutéieren. den Handwierksberäich, bei der Police, an der Gesondheet, iwwerall gëtt händeringend no Personal gesicht. Ech soen ëmmer, wann d'Spideeler esou misste rekrutéieren, wéi mir an der Educatioun fonctionnéieren, wären se scho laang zou, wat d'Sproochekonditiounen zum Beispill ubelaangt, well da géife se kee méi, kee méi fannen. Mir hunn déi lescht Joren 11 Prozent méi Schüler gehat a fënnef Joer A mir konnten duerch déi déi Ännerungen, déi mer am Rekrutéierungssystem gemaach hunn, awer och 11 Prozent méi Enseignanten garantéieren an doduerjer d'Qualitéit vun eiser Schoul och och héich och héich halen. Dat hu mer geschëllert. Awer mir musse weider no vir kucken an dee Schrëtt maache mer. Mir maachen et zesumme mat der Uni-LU a mir kënnen dat och ganz gär zesumme mat de Gewerkschaften weider diskutéieren. Dir hutt elo just ugeschwat, dass vläicht eng Image-Campagne nach kënnt. Wéini soll dat da sinn? Oder hutt Der do eng Iddi, wéini Der domat géingt ufänken? Ech hunn ëmmer gesot, et huet kee Wäert, wa mer d'Promotioun maachen fir déi Formatioun an et gëtt nach Froen ronderëm déi Formatioun, Wat ass se? Wee bitt se? Bitt se un? Ass, dat war bis elo den IFAN, dat mécht elo, dat mécht elo d'Uni. Wéi laang ass dat? Fir ween ass dat? Da brauche mer keng Publicitéit ze maachen. De Produit muss kloer sinn an da kënne mer eng Campagne maachen. Dat ass elo kloer an duerfir wäert déi Campagne och deemnächst kommen. Deemnächst, dat heescht an den nächste Méint, kann een nach virun de Wahlen. Ech denken, datt et nach virum Summer ass, jo. Gëschter war an der Chamber eng ëffentlech Debatt iwwert eng Petitioun, déi fuerdert, datt Eltere sollen dierfen selwer entscheeden, wéi hir Kanner versuergt an erzu ginn. Se sollen also de Choix hunn, entweder een Elteregeld bezuelt ze kréien oder, wéi de Petitionär gëschter et gefuerdert huet, eng Zort Elterecongé, wat aktuell jo net méiglech ass. oder eben hiert Kand an eng Crèche oder eng Maison Relais ze ginn. Dat heescht, et soll een einfach de Choix hunn. D'Conclusioun, déi gëschter no dësem Debat geholl ginn ass, ass, datt een am Abrëll d'zwou Chamberkommissioune solle beienee kommen, fir eng Analys ze maachen a méi an de Fong ze goen. Här Meisch, hutt Dir dann awer scho Pisten vläicht do oder alternativ Pisten, déi Der den Elteren wéilt oder kéint bidden? Mä mir si jo elo an enger Phas, wou d'Legislaturperiod op en Enn kënn. Ech mengen och, wou all Parteien, all Politiker sech dozou wäerten expriméieren. Dat ass e Sujet. Ech wëll awer nach eng Kéier kloer soen, wat fir mech op jidde Fall, an ech denken och fir meng Partei, net a Fro kënnt, dat ass, datt mer duerch finanziell Ureizer d'Elteren a virun allem d'Fraen erëm encouragéieren, hiren Job opzeginn, doheem ze bleiwen. Dat ass eigentlech eng Politik vum leschte Joerhonnert, eng Politik, déi net méi an dës Welt gehéiert, well se zu massiver Aarmut, Fraenaarmut an och Kanneraarmut gefouert huet. An dohinner wëll ech op jidde Fall net zeréckkommen. Wat a mengen Aen weider kann an och muss diskutéiert ginn, an och d'Familljeministesch Corinne Cahen huet dat gëschter an der Kommissioun kloer gesot, dat ass Instrumenter wéi de Congé parental vläicht weider ausbauen. An deen huet jo och Succès gehat, deen huet vill méi Elteren, Mammen a virun allem och Pappen d'Chance ginn, méi laang bei hire Kanner, virun allem wou se kleng waren, doheem kënnen ze bleiwen. Dat soll een evaluéieren. D'Corinne Cahen huet gesot, wa mer sechs Joer, well d'Kanner de Congé bis sechs Joer huelen, duerchgelaf sinn, an dat ass elo de Fall, da soll eng Evaluatioun, eng Etüd gemaach ginn. An ech denken, datt och meng Partei wäert Propose maachen, fir dat doten an déi Richtung auszubauen. Mee mer solle scho ganz kloer kucken, datt mer net erëm an d'Fal tappen oder d'Fraen an d'Fal tappe loossen, datt se hiren Job opginn, net méi verséchert sinn, ofhängeg si vun hirem Mann an dono ouni eppes do stinn. Dat ass mat eis net ze man. Et gëtt jo awer och e Choix eigentlech, deen dann eng Fra ka fir sech selwer huelen. Et muss jo och net just d'Fra sinn, et ka jo och de Papp sinn, deen dann doheem bleift. Dir schwätzt dovunner, dass Der keng finanziell Ureizer dowéinst dofir wéilt schafen, mee mat engem Elterecongé wäert jo, kéint een dat jo e bëssen aneschters staffelen. Dat heescht, do gesitt Der awer Méiglechkeete fir vläicht awer dee Choix do emol e bësse méiglech ze maachen. Den Elterecongé ass jo en Instrument, wéi de Congé parental, datt een e Fouss an der Aarbechtswelt hält, datt ech vläicht manner schaffen, awer nach ëmmer schaffen, datt ech vläicht eng Zäit laang net schaffen, awer dono e Recht hunn, erëm kënnen zeréck ze kommen. Dat sinn déi richteg Pisten, well mer brauchen och eng sozial Ofsécherung vun de Mammen an de Pappen, a meeschtens geet et awer nach hei och ëm d'Mammen. Dat anert war eigentlech en Instrument, wou d'Mammen oder d'Pappen, mee meeschtens d'Mammen, aus der Aarbechtswelt erausgedrängt goufen an heiansdo no Joren, A ganz dacks, och wa se eleng do stungen, ganz vill Schwieregkeeten haten, erëm fir eran ze kommen. An dat wär de falsche Wee. En Ausbau vum Congé parental, mengen ech, wär no enger Evaluatioun, an dat war jo eng Success Story, déi vun der leschter Regierung hei lancéiert gouf, 2017, 18, datt wierklech vill méi Mammen a Pappe konnten dovunner profitéieren, Zäit hate wierklech, fir sech ëm hir Kanner ze këmmeren an dat virun allem och genotzt hunn. An dat mierke mir och an den an de Crèchen, well d'Inscriptiounen virun allem erofgaange sinn, entgéint deem wat ëmmer behaapt gëtt, fir kleng Kanner ënnert engem ënnert engem Joer, an dat nämlech däitlech.
Während dem ëffentlechen Debat gëschter sinn och eng ganz Rei Froen opgeworf ginn, zum Beispill, Wéi vill Kanner ginn iwwerhaapt an d'Crèchen an an d'Maison Relaisen? Wéi vill stinn der op de Waardelëschten? Wéi vill kascht ee Kand an enger Maison Relais de Staat? Elo goufe mer am Fong op Abrëll vertréischt op déi zwou Chamberkommissiounen. Hutt Der déi Chifferen dann nach net? Zum Deel. Ech mengen, an enger Plenärsëtzung d'lescht Woch an der Chamber hunn ech och eng Rei vun Indikatioune ginn, datt dat, wat mer esou dacks dobaussen héieren, d'Kanner ginn 12 Stonnen den Dag an d'Crèche an d'Elteren, déi profitéiere maximal dovunner, datt dat eigentlech net stëmmt. Ech kann lech nach eng Kéier Beispill ginn, Maison Relais zum Beispill, do ass d'Durée moyenne, wou d'Elteren d'Kanner aschreiwen, 15 Stonnen an der Woch, an dat op 5 Deeg. Dat sinn also an der Moyenne 3 Stonnen den Dag, Dann ass schonn enk eng mëtteg Stonn, meeschtens jo dat, mat derbäi. Da bleift scho bal nëmme méi, bësse méi wéi eng Stonn, wou se dann nach zousätzlech bleiwen. An do gesäit ee jo eigentlech, datt d'Eltere probéieren, hir eege Verantwortung ze iwwerhuelen an awer a Kombinatioun mat esou Strukturen. A wat mir awer och soen, dat ass, datt déi Strukturen haut jo net méi nëmmen do si fir op d'Kanner opzepassen, net méi nëmme Betreiungsstrukture sinn, mee et sinn haut Bildungsstrukturen. Mir hunn enorm an d'Qualitéitsentwécklung, an déi pädagogesch Konzepter entwéckelt. An dat ass jo dat, wat wichteg war. D'Fuerschung seet eis jo, datt Kanner, d'Entwécklung vun de Kanner och duerch kann eng gutt Betreiung, eng qualitativ héichwäerteg Betreiung kann ënnerstëtzt ginn a virun allem fir Kanner aus éischter sozial méi schwaache Milieuen. An duerfir däerfe mer dat net verdäiwelen an duerfir solle mer ophalen, der Mamm, dem Papp e schlecht Gewëssen ze maachen, wann een op déi dote Servicer zeréckgräift, well An den allermeeschte Fäll sinn se och gutt fir d'Entwécklung vum Kand. Fir dann eng Kéier bei meng Fro zréckzekommen, dat heescht, Dir hutt een Deel vun deene Chifferen an deen aneren Deel, dee sicht Der elo nach zesumme bis Abrëll. Mir wäerten nach, an gëschter hu mer jo och nach en Optrag kritt no der Petitiounskommissioun vun der Chamber, nach eng Kéier kloer formuléiert, wat fir eng Chifferen solle kommen. An ech fannen dat eigentlech gutt. Ech hu gesot, mir si elo um Enn vun der Legislaturperiod an ech hätt gär doriwwer en Débat, och an der Wahlcampagne, mä awer wann ech géif en sachlechen Débat, deen ech un de wierklech un de Liewensrealitéite vun de Mënschen am Land, vun de Famillen am Land an och vun de Kanner, an och un de Besoin vun de Kanner riicht, an dee kënne mer kréien, wa mer Fakten hunn, an déi wäerte mer liwweren. Dat war den Educatiounsminister Claude Meisch.
Merci fir Äre Besuch de Moien am Studio.
Villmools Merci och.